Helo na bawb, da chi'n iawn? Arbennig. Ie wir, fi, Osian, sydd yma unwaith eto gyda stori sydd wedi dod o hyd i mi yma yn fy nghornel stori. A mae hon yn stori anarferol tu hwnt. Mae hi'n stori am dywysoges, ond nid tywysoges cyffredin. Mohoni. Na, na, na. Hon yw stori y dywysoges waethaf, a gafodd hon i sgwennu gan Anna Kemp a Sara Ogilvie, efo addasiad i'r Gymraeg gan Aneurin Karadog, sydd yn fardd ac wedi bod yn fardd plant Cymru, dyn call iawn. Ac wrth gwrs, mae Rodesi 'ma yn berson call iawn am allu sgwennu'r stori yn y lle gyntaf. Fyswn i licio gallu sgwennu stori rhywbryd. Ond, fysech chi'n licio clywed stori yma? Fysech? Wel, da beth bod hi wedi dod o hyd i fi yn y gornel stori fe ti'n dydy? Ond, cyn bod ni'n cychwyn unrhyw stori, chi'n gwybod beth sy'n angen dod gyntaf dydych chi? Felly, da chi gyd eisiau rando. Sgynnych chi'ch clustia bach i rando, sgolwch yn dda? Ie, dyna chi. Iawn. Os felly te, dyma ni stori y dywysoges weithaf gan Anna Kemp a Sara Ogilvy. A dyma nhw'n cyhoeddi y dywysoges weithaf! Oh. Oce neth rhywun glywed bod y gloch di canu fanna? Trwmped? Eia GG. Os da chi'n clywed cloch, GG fi ddi. Felly chi gallu gweld y stori yn dydi? O'n i bron a darllen heb bod ni'n gallu... heb bod chi'n gallu gweld y lluniau. Whoops. Amser maith yn ôl, mewn tŵr mawr a glân, trigai geneth unig. y Dywysoges Siân. Trigai geneth uneg, y Dywysoges Siân. Mae'n neud siŵr bod yn acen i'n cadw'n iawn yn ystod gweddill y stori yma. Ond dyma hi! Ydy hi'n edrych yn hapus, y Dywysoges Siân? Dwi ddim yn siŵr fy hun. Gawn ni glywed mwy amdani, ie? Rhyw ddydd, ochneidiodd, fe ddaw fy nhywysog, pan gŵyd oddioar ei ben ôl coronog. Rwy'n ei ddisgwyl bellach ers dros gan mlynedd, rwy'n mynd yn hen ac yn colli amynedd. Wel, os da chi'n aros am rywun am gan mlynedd, swn i'n dechrau colli mynedd 'fyd. Chi'n gwybod be ydy amynedd? Patience. Mm. Darllenais bob llyfr, rwy'n ddoeth yn awr, a thyfais fy mhlethau hyd at y llawr. Gweld yma. Sbïwch mor hir y blethau yna. Waw. Mae'n rhaid i fi adael fy nhŵr bach clyd, torri fy ngwallt, a gweld y byd. Yna, a siân ar fin ffrwydro'r un un floedd, glaniodd tywysog, fel breuddwyd oedd. O dywysogeth hardd megis seren fri, fe deithiais o bell i'th achub chi. Wel, chware teg i'r dyw- tywysog, na ynte? Wedi dod o bell i achub y dywysogaeth y Siân! Ohohoho! Brwydrais, enillais, codais ofn a braw! Ro'n i'n gwbl arwrol, a'm cledd yn fy llaw. Trechais y gelyn! Enillais sawl ffrind! Da iawn, medde Siân, ond plîs gawn ni fynd. Daw'r freuddwyd yn wir ag un gusan sydyn. Brysia, siapau, dere fy mhis hyn! Ww, ni'n gwastraffu dim amser iddi, dywysoges Siân. Ar garlam aethant ar gefn march mawr, O hei! medd Siân, rwy'n rhydd yn awr! Bant â ni dros y gorwel! Wel, 'na chi farch hardd, yn ti? Yn enwedig ar gyfer marchog a'r tywysoges. I ble ry'n ni'n mynd, fy nhywysog llawn urddas?
Fy nwylind, fe awn ni fyw yn fy mhalas. Fy rhosyn hardd, fy lili ddŵr, mae gennych gartref yn fy nhŵr.
Ond mae'n well gen i fod mas, medd Siân, a chael llwyth o hwyl tan yr oriau mân. O. O diar. Felly mae nid dyma'r syniad gorau i'r tywysog Siân, ac i? O diar.
Ydym perig, ebe'r tywysog.
Mi wyddoch y rheol. Oni ddysgoch chi hyn yr ysgol dywysogesol? Y fi sy'n gwisgo'r arf baes o dir, a chi y throgiau. Ydy hynny'n glir? Gwenwch a phlethwch eich gwallt mewn rhubanau. Nid lle merched yw ymladd dreigiau. Oh, tywysog fel'na ydi o, ie. O diar. Dach chi'n meddwl fydd Siân yn hoff o hynny? Ddim yn taro fi fel y teip. Hmm. Yn ei thŵr unig, roedd Siân yn wyllt gacwn. Mae'r tywysog mor dwp ac yn hynod hen ffasiwn! Yna, fe welodd. Fri yn y nen. Ddraig ddychrynllyd a thân yn ei phen. Ond ni redodd mewn ofn, na theimlo bygythiad, ac yn sydyn iawn fe'i thrawyd, fe'i trawyd â syniad. O! A be' fysa chi'n neud os fyddech chi'n gweld ddraig fel 'na? Swn i'n rhedeg i ffwr. Swn i, swn i'n meddwl, O! Waw! Ma' 'na ddraig! Ond hefyd, Yrgh! Draig! Lot o dân! Dim wastad y peth gore. Hei, ti! fe weiddodd. Ti a'r crafangau! Hoffet ti ddishgled i ddiffodd y fflamau? Am hyfryd! medd y ddraig. Jest beth dwi moyn! Mae'r tywysog felltith 'na'n dipyn o boen! Ydy, medd Siân. Mae'n boen, rwy'n gytuno. Rwy'n gaeth yn y tŵr ac mae hynny'n fy mlino. Pwdryn! ebychodd. Wnaeth hynny mo'r tro! Rhaid i ni ddial a rhoi trefn ar y llo. Ie, bach o drefn ar y llo. Na fi sy'n moen 'ma. Ie. Sniffiodd y ddraig ei ffisig arbennig. Cyn chwalu'r tŵr a'i phisian ffyrnig. Waw! 'Swn i'm yn licio gweld y ddraig yna efo annwyd yn sicr. Wff!
Dyna ddigon, dywysoges Siân! Daeth yn ei ôl a surodd ei gân. Am olwg sydd arnoch! A ble mae eich tŵr? Chwi'r dywysoges waethaf, rwy'n siŵr! Hefyd, Siani, o'ch holl bechodau, pam bod 'na ddraig ymhlith fy mlodau?
Sy'n gwestiwn digon teg. Tybed wir? Falle taw'r dywysoges waethaf oedd fi, chwarddodd Siân, ond gwranda di. Pa ots am dŵr a gwallt sy'n flêr? A fi gyda'r ddraig i weld y sêr! Sniffiodd y ddraig cyn codi ei llais.
O na! Dwi'n credu bod y Tywysog mewn perygl! Mae o ni lawn heiddi. A chynhesu godre'r Frenhinol Bais! O! O diar! A dyna fo ein ffrind y Tywysoges Broga eto! Wel, y tywy- Tywysog Broga falle. Brogawysog, falle. O hynny mlaen, aeth â ffrindiau newydd a'r anturiaethau lyd a'i gilydd. Dyma nhw, y dywysoges waethaf a'r ddraig anhygoel. gan achosi hafoc ym mhob man i ffyliaid brenhinol a marchogion gwan. Hynny, mewn twrnament joustio, swn i'm yn licio mynd yn erbyn hwnna. Fysa chi? Rhaid dweud, medd Siân, Wrth yfed eu te. Ni yw'r tîm gorau sydd i'w gael dan y ne. Chwarddodd y ddraig a'i bol yn crynu, a bu iddynt fyw'n hapus byth wedi hynny. A dyna ni ddiwedd ein stori. Ydych chi'n hoffi hi? Ydych chi'n fwynhau? Do! Wel nes i fwynhau hi'n fawr hefyd. A mae jyst yn dangos hefyd, mae 'na bobl sy'n meddwl weithiau bod bechgyn a merched yn gorfod bod yn un peth neu'r llall. Ond, does 'na ddim byd yn stopio chi rhag bod yn be bynnag da chi isio hoffi. Os da chi isio hoffi teganau meddal, Fel fi? Ma' croeso mawr i chi neud. Os 'dach chi isio mwynhau yym mynd i rolio o gwmpas yn y baw a neidio fewn i'n byllau dŵr gwirion, ma' croeso i chi neud. Oedd pawb yn galw'r Dywysoges Siân y Dywysoges Waethaf. Ond dwi'n meddwl mae hi 'di un o'r tywysogesau gore erioed. Ond, fel da ni'n gwybod rwan, dyna ddiwedd ein stori, felly fe rhaid ni aros eto i gael stori arall i ffindio i ffordd yma yng nghornel straeon. Ond, wrth gwrs, da chi'n gwybod beth sy'n dod rwan ten, ydych chi? Ych chi, ie? Dwi'n meddwl bod e'n amser gwely arna ni gyd yn dydy. Felly, Tan y tro nesa, gyfeillion, gobeithio gewch chi hwyl a sbri. Ond rwan, dwi am gysgu. Os da, bawb. Gysgwch yn dawel.